Kif aħna ħbieb lesti għall-programm jew dawn iż-żminijiet ta' festi, il-tlettax ta' Diċembru u qegħdin lesti għall-programm jew bl-mimli b'riċetti għalikom u għall-ħbieb u l-familja tagħkom. Kulħadd sa jogħġobhom il-riċetti din nagħmlu żgur illum. Illum tliet riċetti pas-soltu imma qabel nibdew nixtieq nirringrazzja Casanova għall-armar tal-set tagħna tal-Milied kif ukoll Dawn il-għaniet li se nkunu qegħdin nużaw waqt il-programm kollu. Mela hawnhekk għandna dawn ir-riċetti għalikom illum. Kif kelli dik il-landa f'idejja? Għandna il-banh tin imma sa nagħmlu like a chicken and nut roast. Qisu meat loaf tal-Milied imma bil-dundjan, in-nuts u l-cranberries verament huwa tajjeb. Għandna wkoll tortlets żgħar bid-dundjan, cranberry u brie. U għandna ginger bread brownies, mm-mm-mm-mm-mm. Hekk qegħdin tarawni, jien żaqqi dan iż-żminijiet ta' festi tibda tikbirli naqra imma mbagħad ma jagħmlux dieta f'Jannar nibdew, nibda r-riċetti. Infatti għandna bżonn din għall-ewwel riċetta, il-Bundt-tin. Din nużawha ħafna għall-cakes imma llum se nużawha għal wreath, b'dawk it-togħmiet ta' dundjan, nuts, faqqigħ, satar, Ħa nibdew. Mela ejjew hawnhekk. Jien hawnhekk fit-taġen għandi, jien diġà bdejt għax ix-xogħol tal-Milied għandu ħafna ħin, tul ta' ħin. Għandi basla, tewm u għandi naqra rosemary jew sagħtar u sajjarthom. Magħhom żidt ħames mitt gramma Faqqigħ imqatta', sajjarthom u mbagħad żid żewġ tuffiħiet. Ovvjament dawn iż-żminijiet inżidu naqra frott flimkien ma' ħwawar u togħmiet. Issa ħa nagħmlu hekk, ħa nieħu chicken stock pot u din tinħall minn l-ewwel u ħa nitfagħha hawnhekk mat-taħlita ħalli tibda ddub. Ok, dik sejra hemm. Tajjeb, mela kellna basla, żewġ sinniet tewm, kellna il ir-rosemary jew il-klin jew is-sagħtar, tfajna wkoll issa il-chicken stock pot u għandna t-tuffieħ, 500 gramma faqir. Jien użajt il-portobello. Issa li se nagħmlu, once li dik dabet, ħa naqbdu il-kapuljat tad-dundjan. Issa din nistgħu nagħmluha bid-dundjan jew mingħajr. Nistgħu nagħmluha vegetarian jew inkella mhux vegetarian, inħalli f'idejkom. Jien hawnhekk ħa nżid qisu ħames sitt mitt gramma kapuljat tad-dundjan. Żminijiet tal-festi hu. U jien kull ma ħa nagħmel ħa nsajru ftit hawnhekk ma' dawn it-togħmiet. Ħa nżid ftit bżar u melħ u nħallih isir. Sadattant hawnhekk għandi l-kapuljat sar u ħanneħħuh minn fuq in-nar. Tajjeb, ħanżidu hawnhekk whole grain mustard għandi bżonn marfa jew żewġ kuċċarin. Tajjeb għat-togħma dan. Ħanżid ftit bżar u melħ. Iżda kif għatilkom din nistgħu nagħmluha vegetarian. Kull ma rridu nagħmlu inneħħu l-kwantità ta' dundjan il-kapuljat u nżidu iktar ħaxix. Karrotti, zunnerija, vurdieri, pumpkin, qara ħamra. U mbagħad tiġi vegetarian, mbagħad inbiddlu chicken stock Ovvjament għal vegetable stock. Issa din hija l-bażi. Issa ħanżidu dawn ingredjenti, jien naħseb sa neqleb. Ħaniġi dawn hawn. Issa ħanżidu għandi il-nuts, nuts imqattajn. Nistgħu nżidu cashew nuts, walnuts. Kif għadilhom this is like a nut roast. Ki pistachios. Aw min jagħmilha bin-nuts u bil-ħaxix biex u għandi l-cranberries. Very nice. Ħanżommu ftit għat-tiżjin iktar tard meta tkun lesta. Mela ħanħawwad kollox flimkien. Issa jien għandi feeling li da toġel huwa naqra żgħir. Ngħawweġ naqra ta' kultant, guys, tafu, drajtuni. Mela ħa ngħidlek x'sa nagħmel ara. Huwa ftit żgħir. Mela ħa nħawdu dawn. Iżda din ovvjament għandna nżidula il-bajt u nżidula l-bread crumbs. Issa li sa nagħmel huwa dan. Hawnhekk għandi skutella. Ħa nżidu żewġ bajdiet u l-bread crumbs hawnhekk. Ħa nieħu nofs it-taħlita nżidilha bajda u l-bread crumbs, nitfagħha ġor-riċipjent hawnhekk u mbagħad nagħmel l-istess għax it-taġin naqra żgħir. Li għamilt hawnhekk dik il-forma landa ksejtha b'naqra layers ta' pancetta jew bacon, nimlewha ġol-forn 180 degrees għandna bżonn 45, 50 minutes, tajjeb? Ħa nkompli dal-proċess. Jien hawnhekk għandi kollox lest biex nagħmlu t-tieni riċetta. Għandna dik ir-ring qiegħda ġol-forn, qiegħda ssir, bid-dundjan u b'dawk it-togħmiet tajbin. Ħa nagħmlu cake, brownies tal-gingerbread. Mela, ħa nibdew. Għandna bżonn 220 grams zokkor ismar u 50 gramma zokkor abjad. Ħa nżidu wkoll il-qoxra maħkuka tal-ummija.

Hawnhekk għandi l-buttir, ħriġtu naqra minn ġol-fridge ħalli ma jkunx kiesaħ iżżejjed u ħa nżidu 120 gramma. Tajjeb ħafna. Issa dawn ħa nħabbtuhom hawnhekk ġol-magna biex jiġu ħfief. Il-kumplament ta' ingredjenti għandna bżonn. Dan huwa għal frosting, mela ħa nagħmlu l-frosting. Għal frosting għandna bżonn għandna il-zokkor icing, icing sugar u għandna il-cream cheese. Dawk issa nwarrbuhom għalissa. Ok, ħa nużawhom iktar tard. U għandna wkoll il-chocolate nibs. Issa għal din riċetta għandna bżonn żewġ bajdiet ħa noħroġhom bil-lest. Mela żewġ bajdiet għandna bżonn it-tqiq 110 gramma. Għandna bżonn kuċċarina baking powder, Għandna bżonn kuċċarina cinnamon, żewġ kuċċarini ġinġa, li huwa dan hawnhekk. Ovvjament ma tistax tagħmel ġinġer brownies mingħajr ġinġa. Żewġ imgħaref imburġati. U għall-kulur biex ma jiġuna ma jiġux bajdani għandna Żewġ imgħarref treacle. Mela jien sa nħalli din titla' u nkomplu nagħmlu dal-cake. U hawnhekk għandna il-buttir lest. Issa ħa nibdew nżidu il-bajd waħda waħda. Għandna żewġ bajdiet. Mela l-ewwel waħda inħawdu ftit. U t-tieni waħda. Issa li rrid nagħmlu huwa dan, ħa nżid il-bajda u ħa nlaqqat għax għandna kwantità ta' buttiru zokkor imwaħħal mal-ġemp tal-bowl. Hawnhekk għandi il-landa an 8 by 8 inch, 8 purziri bej 8 purziri, li jiġi 20 ċentimetri kien isejjer iżball. Dak huwa lest. Issa inżidu il-kumplament ta' ingredjenti. Għandna l-għasel iswed, żewġ imgħaref. Dan sa jtih il-kulur. Apparti iktar sweetness. U li sa nagħmel ħa nħawwad dan l-ewwel. Issa dir riċetta ma rridux inħawduha żejjed, vurdi li meta tqiq daħal toqgħodx tħawwad iżejjed għax tiġik tqila. Mela ħa nżidu 2 teaspoons ġinġa, 1 teaspoon baking powder, one teaspoon cinnamon, ovvjament inqas cinnamon mill-ġinġa għax għandna bżonn is-cinnamon għat-togħom imma iktar ġinġa. U ħa nżidu l-110 gramma baking plain flour. Issa nħawwad bil-mod imma just sakemm inħawwdu biżżejjed. Mhux inħalluha ddur għax tiġina tqila bħala riċetta. Issa l-jien li nħobb nagħmel issa huwa kważi lest. Ħa naqla' dan minn hawn. Ħalli nkun ċert li ma nħawwadhiex iżżejjed. Issa r-riċetti jsibuhom fuq il-website aceline.media tinsewx u ovvjament fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel. Issa din hawnhekk li se nagħmel huwa sempliċi. Nħawwad l-aħħar naqra flimkienek bl-idejn. u dik hija lesta, sejra ġol-landa, ġol-forn 200 degrees għal xi 35 minuta. Sejrin riklami u nerġgħu niġu lura biex nagħmlu l-aħħar riċetta llum, dawk it-torti bid-dundjan, brie u cranberry. Ah kemm inħobb il-Milied! Jien hawnhekk preparajt dawn it-tots, individual tots, għax se nagħmlu torti bla ġina savory, short cross pastry, ħanamlu id-dundjan, cranberries, għanna l-breeches, verament huma tajbin. Ħanelek xi rridu nagħmlu mela, ħanibdew bil-mili. Jien hawnhekk għandi bżonn ħames bajdiet Ok, u ħa nibda bil-bajd. Mela għandi ħames bajdiet hawnhekk. Ħanħabbathom ftit qabel inżidu iktar ingredjenti. Dawn huma tip ta' quiches biex niftehmu, imma dawk it-tomiet tajbin ta' brie u dundjan għal dawn iż-żminijiet ta' festi. Ħa nżid ukoll naqra satar imqatta'. Ħanżidu wkoll bżar u melħ. U nħawdu. Ma dit taħlita ħanżidu single cream U naqra ħalib, qisu 100 millilitru. U din hija l-mili, mela single cream, bajt u ħalib. Issa, ingredjenti għal din ir-riċetta din għandha twist tajba. Toġobni ħafna din riċetta. Mela, hawnhekk għandna il-cranberry jam jew cranberry sauce. B'differenza llum ħanaqbad ftit Ħa nurikom waħda, ħalli jekk jispiċċa l-ħin, ikollna biżżejjed ħin biex tkunu tafu xi rridu nagħmlu, tajjeb? Issa dak sejjer ftit fil-qiegħ tat-torta. Tajjeb? All right. Mela ħa nibdew b'waħda, ħa nżidu għandna ftit spring onions. Għandna ftit cranberries. So onions and cranberries, għandna ftit kapuljat ta' dundjan. Issa jew biċċiet ta' dundjan imsajrin jew kif għamilt jien kelli naqra kapuljat ta' dundjan. Okay? U l-aħħar ħaġa għandna l-bri. Issa ftakru li l-taħlita għandha l-single cream, kellna wkoll is-sagħtar frisk b'żahar u milħ, krema, ħalib u ħames bajdiet. Ħa niftaħ din, il-brie cheese, togħmiet ta' dawn iż-żminijiet ta' festi. Issa din biex inservuha, din hija individual tart. Naqbdu ftit like a petite salad u nagħmluha fil-wiċċ u nservuha weħidha. Ok? Hija riċetta sempliċi imma vera tajba. Ma li jaħa naqbad inqatta il-bri. U naqbdu ftit slices ta' bri, somma mhux flit slices, ftit cubes ta' bri, tajjeb hekk. U naqbdu dit taħlita u nimlew dawn sejrin ġol forn 180 degrees Għal xi tletin minuta. Kolma fadal nagħmlu il-cream cheese frosting għal dal-ginger brownie. Mela, hawnhekk riġna l-ginger brownies minn ġol-forn. Kulma rridu nagħmlu hawnhekk għandi ftit cream cheese u icing sugar. Ħa nagħmlu ftit vanilla hawnhekk ġol-bowl. Diġà għamilt naqra minn dal-cream cheese, kelli nofs pakkett diġà. Se nħawdu hawnhekk u nżidu ftit icing sugar u hawnhekk qegħdin nagħmlu naqra cream cheese frosting. Naqra iktar icing sugar. Okay. Issa dan sa ndellkuh hawnhekk fuq il-brownie. Issa nagħmel imma dan hekk ħalli jkun iktar faċli li ndellek. Issa ħa nispiċċaw bil-white chocolate chips. Għandna ftit festive sprinkles. Naqra cinnamon. U hawnhekk għandna din riċetta wkoll kważi lesta. Infakarkom dawn huma il-ginger brownies. Tajjeb ħafna. Jien hawnhekk għandi l-white chocolate chips. Ftit f'dil-wiċċ. Sa dawn naqtawhom jew squares, żar, jew bars. Naqra cinnamon, għal iktar toma, mhux ħafna. Ftit hekk. U jien ħa nispiċċa, għandi naqra sprinkles tal-Milied, kuluri verament sbieħ. Hekk ara kemm huma ħelwin dawn. Naqra gold ukoll. U hawnhekk għandna lesti kull ma rrid nagħmel naqsamhom u lesti biex nagħlqu l-programm biex naraw il-tliet riċetti tal-lum ibqgħu hemm. U hawnhekk għandna dak il- nistgħu ngħidu nut and chicken ring, żejjini hawnhekk bil-wiċċ bil-rosemary, ftit pistachios u cranberries u berries, Dak huwa tajjeb eżatti kif inhu bħala contorn jew inkella bħala main course, jew inkella jekk trid tagħmlu veġitarjan tneħħi t-tiġieġ żid iktar ħaxix u ovvjament biddlu il-chicken stock għal vegetable stock. Hija riċetta verament tajba. Hawnhekk għandna start, nistgħu ngħidu li din tajba bħala start jew bħala main. Hawnhekk għandna dik it-torta hemmhekk jisa tip ta' quiche, a tart with brie, Għandna id-dundjan, kellna l-cranberries u tinsewx x'għamilna dik il-lega ta' cranberry jam fil-qiegħ tagħha qabel tfajna l-ingredjenti l-oħrajn. Riċetta verament sempliċi u tajba mimliet togħom mimlija togħmiet. Għandna s-sagħtar ukoll flimkien mal-brie. Hemmhekk l-aħħar riċetta xi ħaġa ħelwa, għandna dawn il-brownies tal-ġinġa u qed ngħidilkom! Għadni kif trimjajta u doqna biċċa u onestament hija vera, vera, vera tajba. Okay? Waħda minn dawk ir-riċet li tridu tippruvaw żgur. Nerġgħu nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor What's Cooking. Nintaqgħu, ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqa t-tajba ta' Kokkodi, Lakeland, Novi, Tipjak, Ħanini, Strand Palace Agency Limited, Lamb Brand, Benna, Camel Brand, Borges u Casa Nova.